Tēnā koe, Casey. Kia ora. Ki te harikoa au ki te kite a koe. I tērā hōtaka, i whakarewa au i te hupa ki taumata kē atu, nō reira, ka whakamahi te mīti kia ōrite. Kei te mahi māua i tēnei nā te mea koinei te kura huna, ka whakarewa te kai ki taumata kē atu. Anei Casey. Taranaa! Nā, i kite nei koutou kua māua ngā wheua, kua ngohingohi te mīti, ko te mahi ināianei ko te tīhore i te mīti i ngā wheua. Right, māku tērā mahi. Casey, he iwi ahau ēnei. Ka pai.
Ka tihorea te mīti, ka tunua ki ngā kāriki, te aniana, he tote, he keri o te rēmana, he reka rawa atu. Engari kei te kaua e tū noiho koe, he aha tāu mahi? Ka tīmata au ki te tunu i te pakapaka rewana, I a māua e kai ana i te kaikōhua tūturu, he tino pai ki a māua te kai rēwana hoki. Āe, ki a au nei, he tino hoa te parāoa ki te kaikōhua. Ka mahi māua i tētahi rēwana pakapaka hei tūāpapa mō te mīti nei.
Ooh, mārō. Āe, mārō.
Koinei tētahi atu kura huna i waiho au i te parāoa i te pouaka tio mō te pō. ā, ka mārō haere he ngāwari ake ki te tapahi ināianei, kia tino angiangi ai ngā pakarewana. Ka tīma tau ki tēnei wāhi o te parāoa, he tino mārō ināianei he ngāwari ake ki te tapahi, me pēnei. Ka āta tapahia. Ka āta tapahia ko te tūmanako kia tino angiangi ai te parāoa.
Ooh! Ka pai, Casey! He oriti ki te pepa, nē? Āe.
Te āhua.
He pai tau mahi. He pai hoki ki ahau ki te tapahi i ngā tahataha kia taurite ai. Āe.
Ēnei.
Ki ahau nei mō i tēnei rā, ka tapahi au i tēnei wāhi hoki.
Āe. Kia tapawhā. E a Casey e tapahi ana i te parāoa, ko tāku mahi, ka tunua te mīti anō. Kia pakapaka ētahi wahanga o te mīti engari ka waewae tonu ētahi atu wahanga o te mīti. Kia rerekē te rongo ki te arero. Ko tēnei hinu he hinu. Huawhenua?
Huawhenua.
Tē noa iho te hinu nā te mea he hinu tonu ki roto i te mīti. Rau atu he aniana ki roto. Āta tunua ngā aniana, engari me kaua e wera rawa ngā aniana. E hiahia ana au ki te, ki te tunu ngā aniana kia ngāwari. Kia āhua mahuki hoki? Āe, kia āhua mahuki ngā aniana. Pakarika ki te tote. Āe. Ko te mahi noa nei ka whakatakotoria rewana ki runga i tēnei papa. He tino ngāwari ēnei. Ka pai, rite tonu ki au, Casey. Ināinei, ko tāku mahi ka tunu au i te mīti ki ngā aniana hoki. Mā te puni ka pākarukaru au i ngā wāhanga o te mīti kia iti ake. Āe. Umm! Oh, reka. Ka tunu ai ēnei rēwana mō tōna tekau meneti engari me āta mātakitaki ēnei, kāore e roa. Ka tino pakapaka. Āe. Pakapaka rawa.
Ko tēnei te wā ka rawa atu ahau i te kāriki ki roto. I te nuinga o te wā, ka tunu te tokomaha i te kāriki i te wā orite ki ngā aniana, Engari, ki au nei, ka tunu tere ake te Kariki ki nga aniana, no reira, ka rawa atu ahau i te Kariki a muri i te miti. Ae. Me waiho mo tetahi wa poto. Ae.
Whakaweto tenei ināianei. Ko tenei tetahi o nga kura huna, he. Kiri o Te Rēmana. Āe, he pai tēnei ki te mahi ki ngā kaitino totitoti te Rēmana.
Umm, kei te rongo koe i tērā, Casey? Āe, he reka.
I tēnei wā hoki, kaua e wareware ki te whakamātau i te kai. He mea nui te whakamātau i ngā kai, me mahi tērā mahi. I ia wāhanga o te kai. Āe, he mea nui.
Oh. Nā, go. Mmm, mmm. Ai, he reka rawa. Me pai kei te tāwaro o te rēmana hoki ki roto oh, tēnei. He pai te rēmana.
Nā te mea, he tino tote tote te mīti, ka rawa atu tētahi atu tāwara tawaro ki te tote tote o te mīti. Ai, engari, me kawe wareware te paka rewana. Ai, haere ki te Haere ki te titiro. Kua rite te mīti. Ae.
Ka waiho tēnei ki tētahi oko. Oh, ka pai, Casey. Titiro nei, he tika te āhuatanga o te parāoa. He paraone ētahi wāhanga o te parāoa, he tino ngāwari te parāoa, nō reira. Ā, he tino angiangi hoki, koirā te mea nui mō tēnei. Umm. Ā te wā ka kai ngā manuhiri i ēnei parāoa, i ēnei papa parāoa, ko te hiahia. He rongo rerekē ki te āhuatanga o te mīti. He tawaro te pakapaka o te parāoa ki tēnei. Mīti ngāwari. Mīti ngāwari. I tēnei wā ka rau atu ētahi tote ki runga i te parāoa nei, ka mahi au ki te tote Hemaraia. He pai ake tēnei momo tote nā te mea kāore e tino kaha te tāwara o tēnei momo tote. Nō reira, kua tutuki i a tātou ngā mahi mō tēnei wāhanga o te kai. Ka pai, Casey.
He pai tai mahi tēnei rā. Kia ora, Karina.